Mah riakten a rang ka vai a par te tih hla lal zo a phuah. Tun tumah hian kan zir dawn a. A hmasa in hla thu ina a sawi tum tlangpui substance han tar lang ila. He hla phuahtu lal zo hi ram dangah a awm a. An khua leh a chhungte, a thiante leh a bialnute a ngaiin inhmuh leh a chak em em a, a lunglen thu a au chhuah puina hla a ni. Ram hla taka mahni chauhin ka awm a, ka lunglenna min hnemtu an awm si lo. Ka thian hluite kha ka va ngai em? Engtikah nge kan intawn leh anga? An ni lo kha chu min hnemtu an awm lo va, kan hun hman tawh te kha ngai mah ila an liam zel si a, chhungkaw kima kan len lai te kha a ngaihawm a, mahni chauhin kum a vei hun ka nghak a nih hi. Ni a tlak a khua a lo thim hian mite chu mahniin in lam panin an haw sang sang a, Kei chu thla eng hnuaia nun hlui ngaiin ka awm thung a, bialnu te kan ngai vawng vawng mai a nih hi tiin he hla thu tlangpui hi kan sawi thei awm e. Tichuan a hla chhungah han lut ta ila, changkhatnah chuan mah riakten arang ka vai a par te, min hnemtu lengreng ka tawng si lo. Ka lenna kawl valen chham kara engtika dar ang tawng leh ang i maw? Hmana suihlung ruala leng hmun hrin samang kan in then rei ta e mai. Dawn changin suihlung zawng maw a leng e a ti a. Changkhatna hrilhfiahna chu hetiang hi a ni a, kalna tur ber pawh hre lovin mahni chauhin khaw har takin ka awm a, min hnemtu tu mah an awm si lo, kan awmna hmun lah chu a inhlat em em mai si a, engtikah nge maw hlim taka kan inhmuh leh ang le? Hmana lung rual taka leng ho thin kha kan in then rei ta e mai. Kan hlim lai hun te han ngaihtuah hian a lung len thlak thin e mai tiin chang khatna chu kan hrilh fiah thei awm e. Tichuan chang hnihna chuan nanglo chu thinlai hnem tu an awm lo. Tin kim dawn changin nun hlui ka ngai. Ngai lo ang hian mual an liam zo ta. Engtika darang tawng leh ang i maw? Chhum kim darang kan lenna run nen khuarei kum sul vei mahten ka nghak. Dawn changin suihlung zawng maw a leng e A ti a. Tichuan Changhnihna hrilhfiahna chu, Nang lo chu tu mah ka lunglenna min hnemtu leh min thawi damtu an awm lo va. Thil chi hrang hrang ka han ngaihtuah hian kan hun liam tawhte kha ka ngai thin a, Amaherawh chu kan nun hlui te lah chuan kan ngai a ni tih hre miah lo hian min liamsan zel mai si a, engtikah nge khatiang hun hlimawm kha kan tawn leh ang le? Chhungkua kim tak leh hlim taka kan lenho na in te kha a ngaihawm a, kum tawpa kan intawhkhawm leh hun

Mahna nunhlui kan va ngaiawm ve. Thliah loh thing chawl kan pawm lai di nen aw min ti ngai e mai kan nunhlui zawng, tiin a rawn sawi chhunzawm leh a. Tichuan chang thumna chu tiang hian han hrilhfiah leh dawn ta ila. Tlai lama ni chu a her liam a, khua a lo thim dawn ta. Mite chu anmahni in lam panin an haw sung sung a, kei erawh chu khawiah nge maw ka haw ve dawn le? Chung lama thlaeng ruih mai hnuaiah hian em ni le? A ti a, chumi awmzia chu hawna tur pawh ka nei ve chuang lo siang han tih chuan in tihna a ni a. Mi fate chu mahni in hrevah an haw a, kei chu khawiah nge hawna tur pawh ka nei lo, thla eng hnuaiah hian em ni? a ti. Chumina a sawi tum chu khawlai hi em ni ka chan tawk a tihna a ni a. Hmana kan hun kal tawhte kha a va ngaihawm dawn ve. Thing hnuaia kan ngaihzawng te, kan pawm vawng, kan pawm vawng vawng lai hun te a ti a. Thliah loh thing chhawl a tih chu thing buk hnuai a sawina a ni a, kan pawm lai di a ti a, di a tih chu ngaihzawng sawina a ni. Hrilhfiahtu ṭhenkhat chuan nula thianghlim sawina thliah loh thing chawl tih hi nula thianghlim sawina a ni e an ti bawk. Khatiang hun kan lo hman tawh te kha min van ti ngai zual ṭhin tak em tiin a chang tawp na berah hian a rawn sawi chhunzawm leh a ni. Tichuan a he hla a tawngkam hman hrang hrangte tiang hian a mal te tein han sawi fiah leh dawn ta ila. Tlar hmasa berah khan chang khatna tlar hmasa berah khan mahriak ten tih a rawn lang a, chumi awmzia chu mahni chauhin khaw har taka mahni chau awm sawina a ni a. Tin, a dawt lehah chuan. Darang tawng tih kan hmu a changkhatna tlarlihnaah khan chu chu inhmu hlim taka inhmu leh tihna a ni a. Tin, changkhatna tho a paragraph hnihnaah khan suih lungrual tih a lo lang leh a, chu chu lungrual rilru thuhmun thinlung hmunkhat tiin kan hrilhfiah thei awm e. Tin, A dawt leh ah chuan a tlar hnih naah khan khami hnuai chiah khan sam ang ṭhen tih kan hmu a, in ṭhen sawina a ni a, sam hi a laiah emaw a sirah emaw bari an ṭhen ṭhin a. Chumi aṭang chuan in ṭhen sawi nan hian sam ang ṭhen in hawisan tihna te pawh a ni awm e. Chu chu sam ang ṭhen tih kan hrilh fiah theih dan lo ni leh ta se. Tichuan Changhnihna tarkhatnaah khan thinlai hnemtu tih kan hmu a, chu chu khawharna thawidamtu, lunglenna tikiangtu, tihlimtu tih a ni bawk a ni. Tichuan a dawt leh chuan kum sul vei tih kha changhnihna paragraph. Chang hnihna khan kum sul vei tih kha kan hmu leh a, chu chu kum a vei hun, kum a tawp hun tih in kan hrilh fiah thei awm e, kum sul vei kan han tih chuan. Tin a dawt leh ah chuan chung tur a ni kan hmu a, chung tur a ni chang thumna tlar khatna khan a awm a, Chu chu ni chhun a ni eng, i kan chung vana ni eng a sawina a ni a, tin Zantlaiah a tih kan hmu chhun zawm a, chu chu tlai lamah nitlak dawn khawthim tan thim hlim tih te pawn kan sawi fiah thei ang a, sianga an lawi tih kha a tlarhnihna chang thumna tlarhnihnaah khan kan hmu chhun zawm a, Inah an haw tihna a ni mai a. Tin, Thangvana chhawr thla eng tih changthumna tlar linah khan kan hmu leh a, chu chu vana thla eng, chung lama thla eng tihna a ni a. Thliah loh thing chhawl tih kha changthumna tlar hnunung ber dawttuah khan kan hmu a. Miin A zar an thliah loh thing, thing buk, tihna te pawh ni anga, tin chu bakah chuan thliah loh thing chawl tih hi he hlahah hian nula thianghlim sawina a ni thei bawk awm e. Tin pawm laidi kan hmu chhunzawm a, ngaihzawng, ngaih, ngaihzawn lai mek bialnu, bialpa sawina a ni a. Tin kawl va len chham tih te kan hmu bawk a, khakha I a rangvai tih te pawh a text bulah khan hrilhfiahna a awm a, tin khami piah lamah pawh khan keimahnia hriatthiam lo kan neih chuan i inzawh zel kha a inthlahrun awm lo ni tih kha zirlai zawng zawng ten kan hre dawn nia.